Um, Wel, y nofa yma am byth, ie? Cos mae'r ffocin cefn fi yma, ie? Dwi'n yna. Ie? So cael tan gwnaeth hwnna i fi, a da der, cos oedd o'n meddwl sy'n hilarious o'n i'n cael tramp stamp. A hwnna oedd y tatŵ mwyaf painful dwi wedi gael yn bywyd fi. A nes i ddeud pryd nes i ddechra noddfa odd o am mynd i Bangor, Cardiff, London, New York a dwi dal am neud hynna cyn fi farw dwi'n meddwl. Wel jyst neud un gig yn Cardiff, un gig yn London, un gig New York. A wedyn Rio de Janeiro ella.

O'n i'n cael F a E's yn Cymraeg a petha. A wedyn ges i B yn Celf, so oedden ni fatha, dwi'n meddwl na ignorio B 'na ia, so well i fi mynd am y B 'na o'n i. A wedyn, ai, ma' 'di mynd o fan'na basically. A nes i penderfynu neud Art Foundation a hwnna oedd y beth gora' nes i yn fy mywyd, do. Ti'n dod i cyfarfod llwyth o bobl drost Gwynedd i gyd a wedyn Ti'n cael dy ysbrydoli i wneud pethau wahanol, ti'n cael trio allan pethau a wedyn diwedd y flwyddyn ti'n cael wneud exhibition dyn a wedyn os yw rhywbeth rili fulfilling i wneud. Dwi'n meddwl nes i penderfynu er pryd o'n i'n t'a pump oed o'n i eisiau bod yn artist fatha Neil Buchanan off Art Attack ond wedyn dyna 'swn i'm yn galw fy hun yn artist ŵan achos chi'n cael rhai bobl 'ma sy'n artist a wedyn ma' nhw'n neud crafft a ma' nhw'n galw eu hunan yn artists. Ma' 'na, wel ma' 'na gwahanol fath i y gelf sy'n gallu cael effeithiau wahanol ar gwahanol llefydd. Ma' dad fi 'di neud miwrwl a am dan mental health a o'dd o'n deud don't be afraid to ask for help. O'dd o fatha 'di ga'l positive impact fela. Wedyn efo Cryffin lle caffi dwi'n gweithio yn, odd 'na, ma' 'na ogan sy'n gweithio yna, 'di neud mural o dau ddraig a wedyn fatha ma' 'na fatha photo op opportunity i chdi ga'l draig bach a draig mawr. Dwi gallu gweld y positif o bobol isio tynnu llun o flaen ryw mural a fatha bod yn involved. Swn i'n deud weithia' swn i'n trio profocio ond weithia' dwi jyst licio neud petha neis. Wel y darn mwya ffyni, wel dim dim o ran quality gora ond dwi me'wl y darn gora o'n i o'n i di neud odd efo yy workshop efo Rhodri Owen ag ista odda ni'n ga'l fatha neud rwbath odda ni isio i dodran odd Rhodri Owen di neud ish i dod a bwyallt a bod dim i'r workshop ma a wedyn efo'r grwp nath ni diseidio chwalu yy chwalu yr object yma a wedyn troi mewn i cadar steddfod a wedyn nath ni llosgi fo wedyn nath ni alw fo yn Prince George's Throne Viva Grenfell. A wedyn nath hwnna gael ei twrio rownd Cymru i gyd, a wedyn oedd yn y Steddfod, ac oedd yn neud cont bach ar y top. Oedd 'na reaction yn gallery yn deud yy oh he's just trying to be defensive blah blah blah, a reit fatha sut ti'n gallu bod mwy offended o Grenfell na ryw darn bach shit o gelf. Provocative art efo dy i fi ma' fatha os ti'n defnyddio dau rwbath hollol wahanol a wedyn ma' ma'r fatha'r Combination o pethau wahanol yn neud o yn provocative. Sa chdi gallu cael Barbie doll a Prince Andrew. Ma' hynna'n reit provocative fel arall jyst ar y canfas fel 'na yndi? Yy ia, dwi 'di bod yn neud t-shirts n- nid oes Tory yn y crys du hwn. O'n i'm yn me- 'di meddwl amdano fo o'r fath gwleidyddol, o'n i jyst yn meddwl o ma' 'na t-shirts 'na reit funny. Un o'r reactions hefyd i'r t-shirts oedd, ond Ben segur 'di gwisgo fo i Fika.

A o'n i fatha, na, ffyc you, hynny'n iacwr, ie, ie, ie. Ie, nathon ni ga'l tŷ tri bandar a be nesa tua deg y gloch efo'r cops yn mewn a cau fo i lawr cos o'n i'm efo leisans. Mewn shit basically. Ond wedyn nath y dad ddod allan a deud fatha gynna chi'r record label allan efo fo? O'n i 'di dechra fatha pube a wedyn nesh i, wel, nesh i recordio'n bach wedyn pas dy hyll arno fo, wedyn tri o'r doeth. Ai, so jyst y record label 'di hwn? Ella un dwrnod pan dwi 'di hen eiddio dipyn bach a efo pen mwy gall 'na i dechra Efo munud eto. Dwi'n meddwl y point yfa a'r point ga dal ydi fod yn alternative. Dwi dwi jyst di sylwi trwy bobl erill bod yr aeth ddylia jyst ma'n cymyd amser hir i pethau gael i ry- ryddhau a pethau fela. A ry- dwi'n meddwl y DIY ethos ydi o. A jyst neud o dy hun yn lle mynd i stiwdios ma' na rwbath well am bod in control o be ti'n neud dy hun yn lle gor'o' gyrru fo i ffwr'. a ddisgwyl. Cos dwi is- os dwi isio releasio caneuon, dwi isio releasio fo sut dwi isio fo swnio. Be' sy nesa i fi ydi dwi isio ella canolbwyntio mwy ar printmaking yn bach a neud bach mwy o peintio figurative. A trio defnyddio mwy o pensel i fatha sgetshio mwy. Dwi'm yn sgetshio digon ar y funud. Dwi'n ffan, dw- dwi licio celf gwledyddol ond fatha dwi 'llu dallt ma' fe'n mynd yn boring os ti jyst mond yn neud politics.